Amal tetwal tin ni ceng bara ja nino dwe pi aryo wi adek me dwe mi aryo ajoli ka neno yub me loko angeye ma ocwiny ento kong wacaki wiye madir ka wadigo cen wamete dong kor ki kore man wan luo television macake eni aya yub me loko angeye ma ocwiny

Lutino kwan ma gitye ki ngolo me to wang ma gitye i Kwena Primary School giribo coron ki lupwonye ma gitye i gang kwan acel-li. In this financial year 2027, 2026-2027, we are giving you two stances of Lampin. Ketii aol ngwech bore bore ma ketii e Arua city kidong west nile mi gwake matek ki lok kom tingo lutino kwan tye macek bore bore acel omyero oting lutino kwan adek keken i wi pikipiki acel ka dong dwong. The traffic law said the motorcycle is, in, is entitled to carry only one passenger, not even two. Kare dong abili me Uganda ko weng gipe koko me ken ma gimor nyo gimyero morne i wi Robert Chagulanyi lacung pa pati nup ma i kare man ni tye i wi ngwece. Amore doki ajol dong ka neno loko nge mo cwiny kor ki kore ania Sunday akumu man wan luo television.

Endo do durbo lube kit kidong jomo ken ma peji kum gamete me karka teno kuota district dong gang kwani kwera primary school weka yep ka bero mi yoke ma pore kilo teno kwan ma gitike peo ma to wang eni gang kwan primary ni eni la george pa wan luo television solomon okabo olemo gang kwan ikwera primary school mati kwania district

Otieno piero aboro wi achiel okare grade me ariyo ka otieno ariyo okare grade me adek ikomo otieno piero abong'wen abiro amocho ime timo peny i cukul man pe otieno ame tikira ng'wal me to wang' otieno adek okare grade me achiel ka otieno apar wi ang'wen kare grade me ariyo amut pe wan luo television solomon okabo Ikwania district. Igulu City neno tim matek e romo malo me lweny kaachiel e kamalaolaka me piny i komal me lobo Uganda ni wok e pieto yien e kabedo ma ono con ki tongo e yien woko e kare me kare me wango makaa ki dong bene loko ngolo bongo wa kibal kabedo mapol ma orumbo dano ma gitye i komal me lobo Uganda

Wanen kong lok man kibot joni sani uchaga chon en kel lok ma olil e yup me loko ang'e mo cwiny kan ki won luo TV. Pito yen aye tye gin maber atika ma omyero dano me kumalo omyero gunenne girwako i wigi me leyo ka wang ma kitongo me wango makar pien ni ka kor ludyere waco ni piny i lobo acwali kany bibedo aroo. Man oweko dul mapatpat gucako tute me neno kit ma omyero kipit kwede yen. Retired Bishop James William Sebagala macon me Mukono Diocese dok won kom me Household and Community Transformation i te House of Bishop i Church of Uganda waco ni pito yen konyo me lweny kom adwoki calo kit ma piny tye ka lokke kwede kom kare-ni dok bene i yo me ryemo can.

We are crying of poverty and poverty, going to poverty, into real poverty. And now, as people cry, we need to have a solution. Reverend Andrew Agaba, Director me Household ki Community Transformation ite e Church of Uganda otero ni limgi gulu obedo me niang matut e kit me pito yen ma lupe ki rupca ma Archbishop me Church of Uganda omiyo ni omyero ki

So one day they jump up at the madam. Yeah, let me do it. Watch about pay. Nine day, I put on a choke. So I'm into the one one. In fact, the one who he can and we teach the ferry. Anga tie na esa ya mukere ni otie bu yende kan ka mote ya bo ye ferry ni. Ame ferry siare. Atiele ni tiene no chenye. Atiele cha. Tetucha.

Ane wan ogamwa kato kit ana bobo tye gamo mwaka ni onen bo keti tic me wek ipegewa yigiwa mudungawa jami ni lunga wan tye timo wado ngol kede ka ma tale tye ye dok on akadi ber jo ana alem tye kida buikin ina pero ge oti ber romo da ber ita ita ber ikobino ida welo lemu lungu be tourism ne bino neno be bukungu kan Nywa mara mochato ye. Iromo bino e kono diko tulo paka gani. Lea mo chulo sete. Kadi boda boda ni katie oketo. Lea bobini chulo sete. Bino e kono paka tutuni chulo sete li. Dok ituni dok pacho chulo sete li. So amito kwano un joy pacho. The one day day oyike renu me bedo kede wood igi anaga minti tie tim. Aso jo anyen amoyero.

Kawadiere wachere West Nile ya Rua ne wuok e mwaka ma Paul Malakwat Norman Achadribo bedo kwede Regional Overseer pa ot leka ma kilwongo ni Mono Full Gospel Church pi mwaka madong kara apar ki wiye. I yub ma yala tela manyien obedo tiye en i tum cabit mo kati eni. Kiyero lakwat manyien ni Charles Kiri Kiri Bua me bedo ngat ma nobo bedo Overseer manyien ne pi Arua Region ma nokwako dano weng ma ti West Nile. Olega man kiyabo kuno dok bende kiber kayabo kono kaber me puonj manyien ma kiluwo ni Glad Tidings Bible College ma ti Kampala ayo tero puonye pi dano ma giti te Full Gospel Church i West Nile. Watik ripote ni kibot Robert Ariaka en keli matut ng'oma otime kom yalo tela manyien me ot lega Full Gospel Church. Pastor Abua do pugam wo office kibot man Pastor Norman Ratibo ma obobir katela en dok bene yub me kete ni office obuti menende piero ariyo me dwe mia abich e mwaka ni eni iloke bot wan luo television lakwat bua owacho ni mon otim ameka obedo ti ne ka ben gutieko chiemo ni en bed ngat mokene ma obutelo Arua region ite od leka me full gospel church And uh, at this time, God has, by His grace, given me appointment through my national leaders as the overseer of Arua region. Kirikiri bwa matingat madoro dong West Nile man i Take Full Gospel Church owaye ni mono tic man nyuto ni mono itiko kor mapol kene tye i Yurdan lok pa Lubanga

Lakwadwa ma kom wiye tin onyuoro mbiyone michung' e tela me lo me wibye me bedo won kom Elsabit bit mar Rwat District Kalacheno Agwa ki cung mani ki cime me bedo ladit ma obuloyo Full Gospel Church man i region me Arua ma nongo kwako kabedo ducu ma tye i West Nile. Pi Wan Luo TV i Arua City, Robert Aryaka.

Ela po ring boda boda mi arua si tube kwa ring boda boda teke ni lobo shik majuketi idunguru enim. Shalo masomo chakre gi kwa ogini gwa kwa wiya maber we kara kugi podhi peko milem ret minguru. Ama kuswadik jawi boda boda wacho girombo kutela pa boda boda ma chik yu igini yeyo awiya adek ni ruogo piny. The traffic law said

They can co- protect themselves. How can you carry a nursery people, about four of them? Those are people who cannot protect themselves. Shino Rashid Joimu te kansla mi baza ward man bende jawi lem kur mi arua central division zo ukwa otela eni bende ni nariyo ni agigwa kwa wia mani tingu lembe migwa kawia makwe ikumre lemre

Owacho ni mono lok man weng' tilok abal kare bile piti inyo Bobi Wine dok bene koko me ken pera me ti kwed ne kom en i kare man ni. En owe ka ce gin mo i kero te ma loko loko ka ce obiro ti bi miyo ngec bot anywali i Uganda pi kom beti beti ken lok me ken ma ti i wi Bobi Wine onyo Robert Chagulanyi. Wanen kong kit ma lok man owor kore ti ni gang kal pa bile ma ti Naguri Kampala i lok kilo co lo ange ma ti me cabit ki cabit di teng baraja beru tiye i cabit weng Wanen kong report eni kor ki kore. E kare ma tye ka lok ki lucolok angeya tye ni odiko man ruso keci tuma alok pa bil me Uganda wek ace gin ma ken tye manyen kibimiyo ngec bo lwak ni wok ki lok kit mo time kweri tin ni. En owaye ka ono tye gin mo ken ma gamente tye ki lok iye kom cagulanyi kono dong ki yaro ka maleng nio watin ni.

I kare me dwe me ryekec me Ramadan man dwe maleng aye me dini Islam onongo gicito ki wilo jami mapol ma konyo gin me pito lupacogi i cam me kwar piny i odiko con ki dong cam me keto ryekec i wa otyeno ma onongo timme kare ki kare dok gik mwaka ni eni kit tim ma kit man pe tye ka timme

Feraz Grez ma tim mwaka pier adek wiye abiro dala ma bedo i Tripoli owayo ni mono pol kare kon giyelo ayela me cako neno kit me nongo wil nyo cito ka wil i supamaket pi nongo wil tye mapol ento i wange dano tye manok tutwal i wil ma kite-ni. En owayo ni mono peko man tye ni mono pien ni wel kero me cene kero pa cene me lobo mege odok woko piny matek tutwal dok bene man tye gudo kwo pa dano mapol

dok bene pol kare peke mukene bene welle area mukene kato eno Libya pi mwaka mapol tye yele yele ni ya ki peko ma otimme i mwaka alip ki apar wiye acel man Arab Spring lweny ma okwayo nwo Gaddafi ka ba en ki Kamalatin bene okelo to ma mege. Tela me Libya kare man opoke kin gament ma UN ngeyo mati Tripoli kidong tela mokene mati kunyaw madul monchungi ngeye man iti tela pa Khalifa Haftar. Lobo meno olo top i mwaka manok mukato ngecino olo top pinge tye ma opye ento tim gero kacel ki neko wod pa Gaddafi ki dong nge jami mukene mapol ma otimme i kine en neko Saif al-Islam i dweni eni okelo lworo mapol.

Pile wang'e ma ochwiny e wang' luo television. An ya Sunday Akumu. Iloko biacara kichiwo ko chuny dano ma gitiyo arua me chako tic ki lim ma gamente miyo otwal e yub mogo me Paris Development Model me yilo ker me timo biacara kun nongo bene gitiyo ki yo ma kit man me chako nywak ki luwegi kingi ma kiniang ker ango ma tye tic ki lim man wek idong kuo padan ka ben kiriem chan MP makiyero pi mon ma yarua city ma beno ti komande kane ni Maureen Osoro ober ka lok ki mon ma kiti dulo wen mon pier teknik ti ki limon abe kare be ni mon pol kare jo mukene kok ni pekine o chiling milion achiel kira miero bed kwere mukene gine o alip mia boro mukene be gine o chiling alip mia biro wanen kong ripoti kom luhangiya biachara kany e wan luo television man e yup me luhangiya ma ojwiny Iloke MP Osoru wayo ni cente ma nobo konyo matek gi cene malo pache yele kwere dok bene en bi tute mene ne olo to ikono ko yo pagamente ne wo ki konyo mon magiti group me boli chup. One is the issue of PDM. The PDM, yes, as much as it has made impact, but

That's not one million. And then also me, I'm going down for circles. Mine is about to fight poverty. I'm going to enrich them. I'm going to empower them through. Egarma Enti ofis pi tamme me aryo osuru miyo kitanda me nywal pyeraryo pi odi yadi ma gitye i Arua City. En owaye gamente omiyo ne ni kitiyo matek me yo polo to ot yat mo mati rwom me siti to twale area mapol ma kik jenge kom ot yat madit ma arua ki dong oli health center fo ma pe ya giti ki odi yadi madongo area ma megi-ni. Secondly, the maternity wards, the labor suits where women are giving birth in most of the health centers have been moving. And even before they informed me on ground, I knew those challenges before.

most of our youths are mostly sitting at the trading centers doing Mapat Kimeno en bende tiki tam ni mon gamente omiyo yab gae kwan ti chingo betie pidana ma yarua wek bulu pon ti chingo betle gi gana tima mano peki jenge ikom dano mukene Loyo kwine madok ki parliament pi tyene me adek keni en owai ni mono nyun ni mono gen pa lwak ti kome dok bene tiyo matek wek bimete mere ka nywako tam ki dano mapol ka bene ineno kit me bokke me nongo kony me lim ki jami mukene ma giromo timone pi dano ma gitye i citi me Arua i kabedo mukene ducu ma tye i West Nile. Pi lok ange ma ocwiny i wang Luo TV, Robert Aryaka. Kakare wa o i agikki yub me lok ange ma ocwiny pi kombeddi ki dong pi tin ceng baraja aniya sanda kum wabiluwo lok ange man pi in tiki cawa cel ma odiko ka dong yub me rub piny tin caka ki ema kwero kaachiel gi Dennis Oringi. Omiyo rupoyo wi in pe yup me Harvest Money Expo ma obutime ba kor loyi Kampala ni chaka nindo piero abiro piero aboro kata nindo achiel midre mia adek man oboberu tie idon ti wil malipa pa kati bi joma mero ponye mero tie lipa pa mokene wek biro li piero ariyo wek idong ponye kompu we biashara man ni kar me kwero mwaka pa pe yup me Harvest Money Expo malo kele bot in ayedul me New Vision onyo vision rubo bere ka lobo tin benin ma yope bere nen ka chawa ki chawa ket mano yop tika wot kwere ne woki wan luo television kany ania sande akumo mete kineno wa kombiti